Me dɔfo yɛfrɛ wo sɛn? Patrɔ yɛfrɛ me Maud Atoa. Maud Atoa. Anɔpa deɛ na de onam. Dodoɔ no anim efia. Efia okay. Patrɔ na me sista te kuro fom ɛna me te sepɛ. Me yɛ adwuma wɔ dekyɛm so. Tsɛɛ a mekɔ me sista hɔ nom na aberantsɛ bi hun me na ɔsee n'enyi gye me ho. Ɔka kyerɛɛ me sista na me sista ka kyerɛɛ me na mede me namba maa no ntsi nkakrankakra na yɛde hyiaa mu. Ntsi me kɔɔ ne hɔ nom no yɛdaaɛ ade kyeeɛ na yɛsan daaɛ ade kyeeɛ na yɛsan daaɛ na ɔse yɛngyae. Ah w'asɛm no mente aseɛ. Mmɔ da toa. Wose yɛsan frɛ wo sɛ Afia na wo ne bɛɛma ahyia ɛnɛ yɛdaaɛ ade kyeeɛ yɛdaaɛ ade kyeeɛ yɛsan daaɛ mente case no ase. Kyerɛ mu ye na mente nna no ase. Moyɛ dɛn? Pakyɛw, na me sista te Kurofua mu. Nna metse Sepɛ. Bɛ, meyɛ edwuma wɔ Dekyɛm so, ntsi mepon edwuma a, nna makɔ no hɔ wɔ Kurofua mu. Nna aberantsɛ no hyiaa me. Ne din de Samuel Edu. Nna ɔka kyerɛɛ me sista se n'enyi gye me ho. Ntsi me, mede me number maa no, ntsi ɛyɛ a yedi nkɔmbɔ. Yɛtɛste, yɛtɛstee na ɔse n'ani gye me ho na me so yuu mate. Baa ɛnyɛ hɔnom no ara na yɛde hyiaeɛ, nkakrankakra na yɛde hyiaeɛ. Nti yɛhyiaeɛ no, na ade kyeeɛ na yɛsan hyiaeɛ, ade kyeeɛ biom na yɛsan hyiaeɛ. Mohyiaa wɔ paake so anaa fie? Ahaa, yɛdaeɛ.
Wo ne no kɔdaeɛ?
Ɔne wo kɔtwee mpena ɛna mo wuraa dɛm na ɔwɔ bere o. Ɔwee o. Ɛnɛ ɛnɛ ɔwee ɛnɛ ɔwee. Ade kyee ɛna asan akɔɔɛ ɛna ɛno nso sɛw. Deɛ ɛda ɛtɔ so mmiɛnsa ɔkɔɔɛ ɛna ɛno nso sɛw. Nti yɛn ntam tetee ɔse yɛn gyae ɛna me so yoo ma. Ɔdii mmiɛnsa wieeɛ no. test no mu na ɔse yɛngyae na mebisaa no sɛ adɛn ɛna ɔse oo ɛnyɛ hwee ɔno ara na ɛfeli se yɛngyae ɛna mese yoo mate. Nti mekɔɔɛ no less than one month na nyinsɛn wɔ hɔ nom nti mebaɛ na mebɛka kyerɛɛ no sɛ mafa afuro ɛna ɔse nti wate ba ɛwɔ sɛ ɔne me nda ansa wahu sɛ nea meka no ɛyɛ ampa anaasɛ ɛnyɛ ampa nti hɔ nom na ɔsan ne me daeɛ Ɛnna ɔkaa sɛ, Ɛyɛ ampa. Ah! Tie eyi nyinsɛn no ngu. Mafia test mic try two. Wo wakɔ akɔtɔ test pregnancy test ayɛ wo test ahu sɛ line no na bie mu sɛn wo yɛ test no. Baako no deɛ ɛbaa light one ɛna baako no nso baa deep. Nti deep no na ɛbia mu dodoɔ sɛn. mmienu. Line no abea mu tuw. Enti ɛkyerɛ sɛ wo dam a nyinsɛn no hyɛ hɔ. Wokɔ aberante no nkyɛn no, ɔno ne sɛ gye sɛ ɔyɛ dɛn? Ɔne me da ansa wahu sɛ ɛyɛ ampa anaasɛ ɛnyɛ ampa. Ɔno ne yɛ physical testing. Nti ɔno ne deɛ ne yɛ. Wo deɛ no a wokɔkɔ yɛeɛ no, ɛno ne yɛ pregnancy test kit ɛna wode kɔ yɛeɛ. Ɛna ɔno nso deɛ tadua test kit. Nti ɔde ne bɛɛma na ɛkɔ akɔ test ahwɛ sɛ wonyem ampa? Paatwaa me. Ɛwɔ kwan bɛn so? Nti so ɔkaeɛ no ara na wo bee mu? Mampene nso, sɛnea no a ɔɔyɛ no ɛna me so yoo mate. Ɛna akɔ baa mu too hɔ. Paatwaa Nti me. ɔtest wiee no ɔse ayɛ dɛn? Ɛna ɔse ɛyɛ ampa.
Sɛ wo nyem. Na wo bisaa no sɛ ɛɛ kwan bɛn na ɔfaa so, gynae, kwan bɛn na ɔfaa so a otumi de ne tadua ehuu sɛ ɔde hyɛ wo ho a, Ɛna ɛbɛ kɔnfɛme sɛ wonyim anaasɛ wonyim. Ɛndeɛ mambusa no deɛ, baa deɛ ɔkaaɛ ara no no. Sɛ ɛyɛ ampa.
Sɛ menyim, nanso yɛnyi ngu. Eii! Kyɛsɛ, seisei mmeranteɛ no, wɔn ankasa wɔ wɔn test kit bɔ wɔn ahan mu hɔ o. Enti woyɛ ɔbaa na abɛka kyerɛ no sɛ wonyim n'ano baako baa ha, Ɔse a me ne no daeɛ a mehuu sɛ ɛmu ɔhye no ara na muu sɛ ɛyɛ ampa. Enti saa asɛm no atɔ mmeranteɛ no tirim. Toa so ɛ. Na meyɛɛ sɛ, Daabi, nyinsɛn no deɛ, mennyi ngu. Na ɔse, Daabi, ɛwɔ sɛ menyi ngu. Nti daa deɛ mede su na ɛfiri hɔnom kɔɔ fie. Na ade kyeeɛ mekɔɔ, ayi, Airport Runabout Police Station, na anka mese merekɔ akɔyɛ case no wɔ hɔnom, but wɔn se wɔnnyɛ. Saa case no wɔ hɔ nti me nkɔ zongo police station na me kɔɔ hɔ nom na me kɔ yɛɛ case no too hɔ nom nti me kɔɔ adwuma mu na me boss ka kyerɛɛ me sɛ ɛnwɔ se mɛkɔ akɔ yɛ case ɛnyɛ saa me yɛ case no a ɔbɛtumi adwane nti me boss no gyee ɛyi ne sister number firii me hɔ nom na afei deɛ ɔne no kasaa so wɔpɛ se wɔ nhyia no na ne sister no wamma ɔfrɛɛ no frɛɛ no aa wamma nti ne sister no ɛyɛ a ɔfrɛ me Bɔfrɛ me ɔse bɛɛma no se won me nyi nyinsɛn no ngu ɔno nso sɛ ɔngye no nti sesei a mɛyɛ no dɛn na me sɛ ndeɛ nyinsɛn na aba nti ɛndeɛ mentimi nyi ngu nti nea ɔm bɛka no ɛno ara na mɛyɛ dɛn mɛtie nso nyinsɛn no deɛ menyi ngu na ɔyɛɛ sɛ ewiase a yɛwɔ yi sɛ wo nsa baako nyɛ adwuma koraa wotumi twa baako to hɔ na ɔde baako no nko ara ayɛ adwuma na mekaa tee kɔɔ no manka hwee nti nkakra nkakra ɛyɛ a Otumi frɛ me na makɔ ne hɔ. Akyire no, otumi frɛ me na mekɔ ne hɔ nom. Mekɔ a, na ɔne me ada na mekɔ fie. But ɛyɛ a ɔma me sika nkakrankakra na me nso mafa no saa. Nso aduru baabi no, ɔmfii me koraa. Na ɛtɔ da bi a ɛkɔm de me, megyae adwuma no. Sɛ ɛtɔ da bi a ɛkɔm tumi de me ara fiti anɔpa, mefrɛ no sɛ, oh, mpanakyɛw, ɔno deɛ ɔnsɛne me sika kakra na memfa ntɔ aduane ndi. Ɛtɔ da bi a, na ɔhu me mmɔbɔ a, na wasɛne me twenty cedis. Ɛtɔ da bi deɛ a, koraa ɔmfii me koraa, na me nso mafa no saa. Sɛ ɔnom nkakrankakra na meyɛɛ sɛ seesei a deɛ, mmerɛ no aso sɛ mɛtotɔ nkwadaa nneɛma nkakrankakra, nti wɔmmoa me na mentotɔ ahoɔ ho nneɛma no, na ɔse yoo wate, nti mentwa nsɛnde no. Nti metwa sɛndee no, metwa sɛndee no, wanka hwee, wamfii me. Ɛwɔ hɔ a, na masan afrɛ no sɛ mpanakyɛw ɔmboa me ne nneɛma no. Ɛno nso a, wɔamfii me. Ɛduruu saa koraa a, wɔmma me sika bio, wɔmfii me bio. Nkakrankakra na menyaa adwuma foforɔ wɔ baabi a mete no, Tafo. Ɛyɛ Burkina adwuma. Ɛno me fie wura na ɛboaa me na mekɔ startee saa adwuma no. Ɛdeɛ wɔma me forty cedis. Sɛ ɛdeɛ meyi bi na mede atɔ aduane, deɛ aka na mede ato me ho. Saa nkakrankakra na Nyame adom me de totɔɔ me ayi, awo awo nneɛma no. Nti me, me woeɛ no, meba abɛwo no, ade, me maame baeɛ no, ade kyeeɛ na me, me woeɛ. Me kɔɔ hospital. Nti me fiewura ɛne me maame na ɛde me kɔɔ hospital na me woeɛ. Nti me woeɛ koraa na scan nni hɔ nom. Na me fie wura yɛɛ sɛ ɛneɛ ɔɔkɔ fie aba. Me nso ɛkaa me nko ara wɔ hospital hɔ. Me maame nso sɛ ɔɔkɔ fie aba, ɔkɔhwɛ sɛ ɔbɛnya sika aba na wɔn abɛyi me afiri hospital hɔ nom. Ɛna me frɛɛ no na meka kyerɛɛ no sɛ mpanakyɔ, seesei a mawo awie nso, wɔn see bill no yɛ four million nti mesrɛ no nka ɔmmoa me kakra, ɔno deɛ ɔmma me koraa, ɔmma me bɛyɛ two million na mempɛ bi nka ho na nka memfa nyi me ho. Nna ɔse yoo watse wɔ ɔba ntsi ɔse hundred cedi pɛ na ɔnyaaeɛ nna ɔsɛndee hundred cedis ne maa me sɛ deɛ ɛwɔ hɔ ara no no nna me se yoo mate nna me da no ase nna nyame adom me me me yii me ho kɔɔ fie ntsi me kɔɔ fie na me fie wura nso nyame adom ɔno nso ɔ ɔse ɔ ɔmo boaboae sika no fie hɔ a me te no four million nna ɔny ɔnyaaeɛ nna ɔde maa me Na mese, Ao, meda ase. Wɔn koraa na ɛboaboaa me nkakrankakra, wɔyɛɛ aduane no wɔ fie hɔ a wɔnim sɛ menni bi, na wɔate bi abrɛ me. Ɛyɛɛ kakra koraa deɛ, na sika no nso deɛ, ne nyinaa sa. Na me maame nso so, ɔkɔ paa oo paa, nkakrankakra. Ade kye a, ɔtumi, ahomakye, na ɔkɔ. Ɔba a, na ɔde twenty cedis aba, na wabɛdware akwadaa no, na wasan akɔ. Ɔsan kɔba a, ebia thirty cedis na ɔde aba. Anyɛ saa deɛ, aduru baabi koraa deɛ, koraa ɔnnyɛ bi koraa, na mafrɛ boy no na maka kyerɛ no sɛ mesrɛ no ɔmmoa me kakra na ɛnnɛ deɛ mendidiiɛ akora no nso nom ara na wanom me. Ɔnom me saa, mayɛ mmerɛ, ɔno nso ɔtwe me na nufo nsuo no asɛ ɛmu nnyɛ duru a, ɔsu saa ara fiti anɔpa kɔpem anwummere na ɔsu saa ara. Nti nkakra nkakra na yɛduruu one month na yɛkɔwɔɔ ayi paneɛ. mede no kɔe na wɔwɔɔ no paneɛ na mebaa fie. Mebaeɛ wasu saa na mefrɛɛ ɛyi Samuel na meka kyerɛɛ no sɛ mesrɛ no ɛnɛ deɛ yɛakɔwɔ paneɛ nti mesrɛ no ɔnyɛ bi koraa mma me a ɔno deɛ ɔmma me tɛɛ cedis koraa na memfa ntɔ pare aduro mma akwadaa no na ɔnnom na kyerɛ sɛ ne ho ayɛ hye na kyerɛ sɛ ne ho nyɛ Nna ɔse yoo wate. Ɛno ano no me frɛɛ no frɛɛ no aa wamfii me biom. N'anwummire na me frɛɛ obi, Frenchni bi na ɔno nso ɔboa me nkakra nkakra. Nna me frɛ no na ɔsɛne me text. Frenchni, ɔbaa anaa bɛɛma? Ɔyɛ bɛɛma.
Ɔboa wo nkakra nkakra wɔ kwan bɛn so? Na baabi a na me yɛ adwuma no, drinking spot adwuma no wɔ Dekyɛm so no, na ne mpena wɔ hɔnom. Na sɛ wode ɛnyɛ ne mpena ne wo. Okay. Ne mpena na na ɛte hɔ nom. Nti ɔno na na ɔboa me nkakra nkakra menyi mu nyinaa. Ɛtɔ da bi a na mafrɛ no na wasɛne me thirty cedis, twenty cedis. Nti ɔno Nyame adom ɔsɛnee me twenty cedis na mede tɔɔ paraa aduro no maa. Meba. Hello Samuel good morning. Hello Samuel good morning mepakyɛ wo ho te sɛn Nyame adom me ho yɛ Mafia wɔ ha na n'asɛm a wɔreka no yɛpɛ sɛ wo gyina afidie no so na wo tie yɛ wie a yɛbɛba wo nkyɛn na yɛne wo adi nkɔmmɔ wo so wo yɛ dɛn aah nti gyina so ɔreka asɛm bi aba abɛsi asɛm so nti gyina so na tie deɛ ɔreka no yɛ wie a yɛbɛba wo nkyɛn na yɛne wo adi nkɔmmɔ Mafia toa so. Sɛ ɛyɛɛ saa no na mankasa na me me. Pakyɛw nti meyɛɛ sɛ ɔnsɛne me sika na mentɔ aduro ma akwadaa no Wampene, wamma me. Nna me me me mefrɛɛ obi na meslɛɛ no na ɔmaa me twenty cedis na mede tɔɔ aduro no maa akwadaa no. Nti kakra nkakra mefrɛ no a na wayɛ sɛ ɔno deɛ ɔnni sika o, nti no ɔmma me sika biara. Nna mese yoo mate. Nna ɔyɛɛ sɛ ɛnneɛ deɛ ayɛ ne deɛ ɔbɛpɛ kwan na waka akyerɛ ne maame. Nna mese yoo mate, ɛnneɛ ɔ biribiara nni a na wasan afrɛ me. Nna ɔse yoo. Ɛwom aa wɔnfrɛ me, mefrɛ no ano ayɛ sɛ nyinsɛn no obi deɛ na mede rehyɛ no by force, obi deɛ mede kyii a mehuu sɛ ammoa me no na mede aba sɛ ɔno no ngye, na ɔno deɛ ɔnngye me yie nti ɔnngye saa nyinsɛn no. Nti na mesrɛ sɛ nka wɔmmoa me nkakrankakra.
Mafia wo sɛ abranteɛ hwan na ɛkekaa no maa wo? Me sista. Wo sista?
Ɔyɛ wo sista panin anaasɛ wo sista ketewa? Ɔnhyɛ da nyɛ me sista deɛ ɛfiri kuro baako. Okay na ɛsɛ wo baa ne nkyɛn ɛba bɛyɛ adwuma? Yɛn nyinaa na yɛfiri. Mo kurom ɛbaa sɛ mo bɛpɛ adwuma ayɛ ɛna ade wo deɛ bɛyɛɛ kɔtedie? Aha ɔno no three days anso ɛna ɔtu kɔtenaa bɛɛma hɔ. Ah na ɛsɛ mo nyinaa mo mmienu nyinaa no mo de baa kɔte kɔɔso wɔ kurom ha? Meboa. Dabi o ne yɛyɛ nnipa three ti na Baako no ɔno ɔno deɛ ɔwɔ Kumasi deda nti ɔse yɛn mmienu. Nti sɛ wo sister no a nka wo ne no reba abɛtena ha no sɛ ɔna sɛ ɔno nso tu kɔtena bɛɛma so aha nti sɛ mo mmienu nyinaa mo ba a mode ayɛ kɔɔso yi ɛna mo korɔ ba sɛ woyɛ adwuma na ne abranteɛ kɔ da yɛ nyinsɛn baeɛ na wahyia bɛɛma wo hyia no no ne fie na ɔde wo kɔeɛ anaa sɛ ɔde wo kɔ henfa ɔnoa ne fie wohu n'abusuafoɔ. Ahaa, n'abusuafoɔ nni hɔnom. Ɛm sɛ dan no wɔ han. Nti ɔne wo daa ɛnnɛ, ade kyee a, ade kyee biem, three times no, ɛna ɔkaa sɛ yɛnyae. Deɛn nti na ɔkaa sɛ monyae? Mennim deɛ. Woammisa no? Adɛn ntia? Adɛn nti na woammisa no? Anaa woankɔ ne mpena twe? Oh, mekɔɔ no saa ara nso. Sɛ ɔse yɛngyae a, mennim deɛn nti a ɔse yɛngyae. Kwan bɛn na ɔfaa so ka kyerɛɛ wo sɛ monyae? Ɔtɛstee me.
Text message. Deɛ na ɔkaa no wɔ asɛm no mu. Ɔse yɛn breki up. Na me se adɛn? Na ɔse ɛnyɛ hwee. Just like that.
Eti wo ɔkaa saa na woka ɔkaa sɛ ɛnyɛ hwee na wose hwioo. Ɔne wo dae ɔmaa wo sika? Mm ɔmaa me sika but ɛnyɛ time biara na ɔne me da. Ɔne wo dae ɔmaa wo sɛn?
Daa deɛ na meyɛɛ sɛ ɛyi mɛyi. Mepɛ sika din ɔmaa wo sɛn? Ɔmaa me one point two. Eh, hundred and twenty cedis first day no. Second day wɔma wo sɛn? Ɛndeɛ asɛ wɔama me sika ɔse. Ɛna third day nso ɛ? Third day no nso asɛ ɔmaa me fifty cedis. Enti saa mmiɛnsa no de nyinsɛn baeɛ a wode kɔtoo n'anim no ɔse gyesɛ ɔne wo da ansa. Ɔne wo da wie a ɔkɔnfɛmee sɛ nyinsɛn aba no nti ɛbaa no sɛn na akyire yi wɔsan bɛka akyerɛ wo sɛ wode kɔmaa barima foforɔ Wa, wannye ɛna ade brɛ no, deɛ nti a? Ɛndeɛ mennim adeɛ nti a wɔkaa saa. Wanhu sɛ ɔne barima foforɔ biara twe mpena? Ɔne n'adamfo biara ntwe mpena? Pakyɛ, daabi. Ɔne ne ho nnipa biara nnae? Pakyɛ, daabi. Wanhu sɛ wotwe mpena ama no afrɛ wo abisa wo da? Pakyɛ, daabi. Nti deɛn na ɔgyina so kaa saa koraa, ne nyɛ ne ba? Saa kɛkɛ, ɔse mede akɔ kyin na mahu sɛ amfa, ɛna mede rebrɛ no, ɔno ɔyɛ gyimifoɔ na mede rebrɛ no. Samuel! Hello, Same! Yeah. Asɛm a Murphy ɛka yi, nokorɛ bɛn na ɛwɔ mu? Deɛ ɔka no yɛ nokorɛ, ne tie no yɛ nokorɛ. Mepakyɛw deɛn na ɛyɛ nokorɛ? Ɛyɛ nokorɛ sɛ wo ne no ada, nyinsɛn ba wieɛ, wode otadua akɔyɛ testing ahu sɛ wɔnyem, akyire yi woka kyerɛ no sɛ akwadaa no nyɛ wo dea, deɛn na ɛyɛ nokorɛ? Ma me nka asɛm bi nkyerɛ wo. Mpakyɛw o, wohu sɛ wɔka kyerɛ wo sɛ me ne no wie mmaa no sika? Ɔma sɛ wote saa? Saa me metie wo o. Wohu sɛ ɔkaa sɛ me ne no wie me maa no sika? Ɔmaa. Aah, ɛwɔ sɛ wowie wo ma no hundred and twenty cedis. Ahaa nti ade nti na ɛyɛ relationship ade na wanka ɔɔ days pɛ na. Nti wo wanfa no sɛ ɛyɛ relationship anaa? Bue w'anum kakra na mente wo kasa no. Wanfa no sɛ relationship? Nti wo faa no sɛ ɛyɛ dɛn? Wɔn no ɔkari go o agye no sika ɔkɔ ne baabi. Ah nti wo hyia no wahyɛ wo line nti wo faa no sɛ ahyɛwoni anaa?

Sɛ kɛndee hwan na ɛfrɛ no bisa no otie o. Mame otie o bisa no na wonyi wano. Ah me pakyɛ wo ka frɛ o na mahu me. Mate me se question no a wose me misa no wo ankasa bisa no otie o na wonyi ano ma o. Ah afia afia.
Kasa me tie o. Wo kasa nyinaa nyɛ obia me bɛbu saa sɛ ɔho te sɛn koraa. Ɛyi ɛka ne sɛn. Thursday na wo baeɛ sɛ kɛndee o hwan na ka kyerɛ wo sɛ bla.

Time bɛn?
Ɔse anɔpa, awia anaasɛ anwummerɛ na ɔhu wo? Ɛnyɛ anwummerɛ. Anwummerɛ. Wonim dawn no ara nim anwummerɛ ɛ? Ɛyɛ anadwo. Enti time no a wobɛsi me pɛ no, dɛn na woka kyerɛɛ me? Na wokora mese wopɛ, woanka nkyerɛ me sɛ ɔne polisi bi wɔ hɔ. Woansi me pɛ, woka kyerɛɛ me sɛ yɛnkɔ fie ɛna mese yɛnkɔ fie. Ɔse ɔse wopɛ, woka kyerɛɛ no sɛ wone polisini bi na ɛwɔ hɔ.
Ei Awurade Nyankopɔn. Ɛno nso meboaa no. Ntorɔ bɛn na woredi no?
Hey! Me me ka kyerɛ wo sɛ me ne police ni bi wɔ hɔ.
Same, ewiase amansan yi teɛ o, nti bu ho na gyina ahoma no so na yɛnni nkɔmmɔ. Ɛnka sɛ momma abae. Ababaawa no, sɛbe wo ne no anna a, ɛnka wɔmfa nyinsɛn mmrɛ wo. Ada a ɔde nyinsɛn no brɛɛ wo no, woka kyerɛɛ no sɛ wɔmma womfa wo bɛɛma ɛntɛste anaasɛ woanka saa asɛm no ankyerɛ no? Ka saa asɛm no ankyerɛ no.
Girl no, ɔnka nokorɛ. Wonim deɛ ɛtiaa me mɛsan akyere girl no baeɛ? Wode biribi sɛ yɛaba me, menim sɛ wowɔ street a woyɛ wo life. Woate aseɛ? Nti me me me na ebia m'anim ɛha ma ɔde ne voice na ɔnom keka wɔn adwene kyerɛ wa me na m'anim ɛha na ade ba na me frɛ me sini ama bi na me sini ama no sɛ daabi girl no deɛ ɔde asɛm no aba awie ɔde aba but ma me mpamo girl no ma me nyɛ ne high high me ntwe ne mbɛn me wate aseɛ na me ne no ndi nkɔmmɔ because me yɛ deep down obi a me ne ho three days me ne ho da wie two months time yɛ obi a nti obi a nka obi a nti obi a nka all of a sudden no aba sɛ. Ɛyɛ less than one month wo ne me daa February me nyaa me menstruation 13 February ne one week later ɛna ɔne me daeɛ. Mama, hwɛ, nsɛm a ɔkae nyinaa, watena ase wɔ fie ahyehyɛ ne nneɛma na ɔnim sɛ ɔbɛka sei ama no aka asɛm akyerɛ wo, Mama. Ah, ɛnyɛ style biara ba, ɛnyɛ hwee, woate aseɛ. Nti wohyiaa me dɛ nsɛm na woka kyerɛɛ me? Wobisaa me, wobisaa me sɛ mewɔ boy anaa ɛna mese daabi, nansei, mmarima asetena deɛ. Na wobɛda aka nokorɛ o. Ewiase nyinaa. Nɔkorɛ na meka no, mɛyɛ dɛ atwa ntorɔ ato wo so. Saame wanya mfie sɛn? Twenty five, ababaawa wanya mfie sɛn? Patrɔ twenty years. Mafia wɔ twenty, wowɔ twenty five, wohyia no no woamfa paa sɛm anto nanim na wɔyɛ hook up anaase wɔyɛ ahyɛwo wɔ kwan ho na afaa no kɔdii no? Saa na ɛteɛ, mebisa wo. Na ahyɛwo ni yɛne ne da toa so miɛnsa. Ɛna nti na mebisa no sɛ sɛkɛndiri no hɔ na ɛkakyerɛ no sɛ ɔmmra no. Daabi saame deɛ mebisa ɔhyɛwo ni deɛ nka wofaa, wose yɛfrɛ no sɛn? Sɛn na wobɔɔ din no, wose yɛka no sɛn? Karigu anaasɛ dɛn? Enti sɛ asawa ni deɛ wo ne no hyia a, wo ne no ada first day woatua no ka, wɔkɔ. Deɛ ɛbaa no sɛn na wo ne no hyia first day woawe, second day woawe, third day wobɛ kɔm koraa no na first day no nyɛ one round pɛ. Sɛ wodii bebree meboa. First day koraa ɔdii bɛyɛ four rounds. Eii! First day ɔdii sɛn? Four rounds, ɔpe a no asan adi, ɔpe a no asan adi, ɔntu ne bɛɛma.
Four in one. Mm, saa na ɔdi.
Ɛna second day nso ɛ? Ɛno nso saa.
Four. Four.
Third day nso saa.
Twelve. Ɔdi a ɔntu ne bɛɛma, ɔpe na ɔdi, ɔpe na ɔdi.

Nti me check time difference ne nneɛma nneɛma bi a ɛne nkɔmɔ oh ɔs ah mama ɔnim ne suban ɛka asɛm akyerɛ o ɛka ɔba Saa me ne suban te sɛn ka ne suban kyerɛ me. Dabi nso yɛ nyinaa yɛ wɔ ewiase mfin ayi ne nyinaa so wate aseɛ ɛyɛ asɛm na aba deɛ but wontumi ɛn ɛn ɔn deɛ meka no ɔno na ɛyɛ somehow low knowledge or illiterate or them stuff na ɔn you back because obi wɔ hɔ a ɛni kwan sɛ Me wo frɛ me no na me nim sɛ yɛ wɔ public o so I was just talking to you but. Saa me tu ga ada a Mafia bɛ ka kyerɛ wo sɛ wɔ nye mo no saa da no wo ne ne dae? Saa da no. Ae wɔ se wo ka kyerɛ ne sɛ gye sɛ ɔde wo bɛɛma ahyɛ nase akɔ nfɛ me na ɔde hyɛɛ hɔ nom no se ɛyɛ ampa wɔ nyem ɛyɛ nokorɛ? Ae nokorɛ. Ah Same eti ɔbaa wo ne na da Wo na wo claim sɛ two months ɛna ɔde nyinsɛn brɛɛ wo, enti sɛ two months no wonnye ntom a, adɛn na ɔbaa saa day no, wosan ne no daa bio? Mebisa wo yi, ma no nyinsɛn no a wose ɔde baeɛ no, ɛnyɛ wo dea, wagye atom sɛ ɛnyɛ wo dea, nti deɛn na ɛbɛsan aka wo ama saa da no woasan ne no ada ɛde wo tadua akɔ akɔyɛ pregnancy test ɛwɔ n'ayɛ ase? Mama wo tie me, deɛ ɛbɛ clarify biribiara yɛ DNA test, so me me me tiri mu no, I know sɛ it's not mine, so Ae nti wo deɛ bra yɛnyɛ mayɛ ready ɛndeɛ baako. Ada a ɔkɔ tɛste sɛ ɔne wo nyɛ mu no ɛndeɛ ɔne wo di ɔ ɔdii baako pɛ Ae baako nti na ɔtɛste meyɛɛ sɛ wieɛ ɛdeɛn na ɔkaae? Ɔka wieɛ a na Ɔtɛsteɛ na ɔse. ɔyɛɛ sɛ ɛyɛ ampa menyem nanso yɛnyi nyinsɛn no ngu ɛna mese nyinsɛn no deɛ mennyi ngu Te sɛ akora no anya sɛn?
Ae akora no wɔ three months. Yɛkɔ four months. Same, sesia wo wɔ henfa? Ma tente Nyame yɛ adom a Monday, Adwoada, yɛbɛhia wɔ Lawson TV yɛwɔ ahodwo run about wɔ Kumase. Bra na wɔnfa akora no mmra three months deɛ yɛ DNA a ɛyɛ yie. Enti sɛ hwehwe w'aso sɛ ebia ababaawa yi yɛ hook up wɔ yɛ ahyɛ wo ni na akɔfaeɛ na wokɔ dii eh twelve rounds in three days a. Bra na yɛnyɛ DNA no na yɛnfa nyɛ confirmation. Wai. Ɔmamate a, ba Lidwi no Ɔnka no saa ne nsɛm na ɔkeka na so ɔbɔ ha three days dɛn dɛn dɛn ei ade Me me nka nɔkorɛ. Wo koraa nka ɛnyɛ bibi nti anka wo yɛ bɛɛma ɛwɔ sɛ obi ne wo ntena. Wo bɛɛma kitikiti wei wo sɔle a na wo san de yɛ ayi. Mama Hmm. sɛ gay wei ɔno ne titi wei paa ɛ mama me ka asɛm bi nso de nti a me twee gɛt baa me. Na nka ɛnyɛ bibi nti anka wo yɛ bɛɛma. Anaa wo feel sɛ nka ɛnyɛ ahokyerɛ nti anka mɛba abɛfa bɛɛma bi te sɛ wo.
Ɔyɛ sɛ ya o, sɛ ya na ɔteɛ na wo wo wo bi sɛ mfa nkɔ fie. Ɔyɛ gyimi gyimi. O bɛɛma ketekete.
Ɔbaa bɛɛ na ɔbɛ ɔbɛba bɛtena saa bɛɛma wei ho na da biara na ɔnya ayi nsɛnsɛm. Ah ɔde adie na ɛnum ɛtwa nti Monday no aba ne yayɛ. Mema yɛ ready. Ɛna ɛno nso ɛyɛ ampa sɛ yɛ wo ba because nkoa na me ne wo daeɛ Ɛwɔ saa month ni mu nti ɛndeɛ yɛ ampa. Nti Monday yɛbɛtwɛn o wai. Saa me na asɛm a ma ma fia ka yɛ me yam kura ahye me. Tɔge no akyire no ɔno ɔba.
Wo bu nua bi basaa basaa ne tɔge no ɔno ɔnka nokorɛ obi a ɔno ah. Dabi na hɔ ka sɛ wayi no yɛ ketekete ɛyɛ ampa ɛno nso nyɛ nokorɛ. Wei yɛ eh wo sɛ me ka kyerɛ wo sɛ ɔyɛ low knowledge ɔyɛ somehow ah. Wo apampa so kwasia. Wan na ɛyɛ low knowledge.

Yɛ wɔ deɛn? Ghana no ehu sɛ ɔyɛ ɔbaa na if sɛ I will get in and know a something could be because the gate has already opened. Enti Tuggar sɛ ɔbaa no nyim na sɛ wode wo tadua wura ne ho a deɛn na ɛkyerɛ sɛ wɔnyem ɛna deɛn na ɛkyerɛ sɛ wɔnyem? Ɔnsɔre ɔbɛsɔre mpɔkyɛw na ama ma deɛ bɛbɔ wɔ ne akasa why? Daabi mepɛ sɛ mehu eh deɛ physician assistant kwan a wofaa so a wɔno no akɔ akɔtɔ test kit de ayɛ pregnancy test Ahu sɛ ahoma mmienu na ɛwɔ mu. Baa wo deɛ tadua mu test no, ɛno na mepɛ sɛ mesua dynamics no. Sɛ na nyɛ problem biaa. Wohu sɛ erm ovulation no si a, na sɛ mmerɛ asaase na fertilization no kɛ a, it produce heat so you will see the temperature difference that's all. Enti sɛ ɔnyema temperature no yɛ a na ɛyɛ high anaa low? Ɛɛ arise. Ɛnna sɛ temperature no arise nti ɛhɔ yɛ hye. Ei! Sammy Tuga. Physician assistant, wei nso yɛkyerɛ no sukuu mu. Normal deɛn? Normal bio. Normal. Normal vibe. Kyerɛ sɛ, na woanya de tadua akɔ akɔ tɛste awie na nyinsɛn wɔ mu a, sɛ nyɛ me dea. Na ɛnyɛ wo deɛ na ade kɔ tɛste na nnim sɛ obi mogya na wokɔgugu so. Na ma girl bi abue no no, me, deɛ nti a me metwee girl no baa me nkyɛn no, na sɛ ɔka kyerɛ wo a, ɔbɛka kyerɛ me sɛ ɔnyem na, mepɛ biribi di me ti koraa fa, but akyire no na mehuu no sɛ, me, mefiri amaa bi na ne me kasaa sɛ, daabi. Na girl no ade no ɛnyɛ wo dea koraa na sɛ wo gyaa no aa na owu a nsɛm nsɛm bɛba bɛba saa sɛ wo dea na wangye wo dea na wangye nti no owu din na ɔbɔ na ofiri a twene bɛn wɔ ɔbaa wone ne nkasa months no nkɔ animu saa na wone no ndi nkɔmmɔ na wobɛtumi abɔɔte no ano abɔɔte no because adeɛ a mewɔ doubt wɔ ho deɛ wate. Aberɛ a woyɛ physician assistant wo ara wonim sɛ abortion yɛ illegal wɔ Ghana Enti na wo daadaa no ara twe no aba wo nkyɛn. Wo kɔ yɛ tadua testing, natural testing yi, na nim sɛ nka agya bɛ daadaa no ara na wayɛ abortion right? Ah, I was just, na me pɛ sɛ me di yie tu yie ma me, ka wei nyinaa ho. Mpo me, me nyɛ wo hwee, nyɛ me no wala nim, na maa dee ba, nti ɔsɛ. Martin, nti wo deɛ Nyame yɛ adom a Monday yɛbɛhwɛ w'anim na waba ne yɛayɛ DNA testing no, yɛ wie a, anaasɛ DNA no nso wo wɔ Kwan sononko a ɛno nso so wobɛyɛ natural testing bi. Ah ɛno ne deɛ vibes biaa nni baabiaa mate nti Monday yɛbɛhwɛ w'anim wai but woama woama m'afie ayɛ disappointed I think sɛ bia ɔhyiaa wo no. Ɔnyɛɛ disappointed o, ɔhyiaa me no ɔne me ɔne me anni nkɔmmɔ biaa sɛ yɛtena akyɛ seesei ɔbɔ ne boys koraa din kyerɛ me ɔn ɔnka nokorɛ nti na mentumi nni nkɔmmɔ no.
Dabɛn na me bɔɔ me boy din kyerɛɛ wo? Anaa wo bɛpɛɛ me wo kaa se yɛn di yɛn ho ne yɛn gyae wo se relationship woanka se yɛn di ne yɛn gyae o anaa sɛ woan bisa me sɛ hook up price yɛ sɛn o. Wo deɛ tie wei tie wei nka yɛ serious relationship paa adɛn nti na three days ɛka tee off na two months time na wo ba abɛhwehwɛ me sɛ wo ne. Two months time less than one month ɛnyɛ march na me baa sɛ me nyem yɛ daa February Ɛna me baa match sɛ me nyem.
Me nyem koraa me yɛɛ sɛ ma me ayi sika na menkɔ me nkɔ twa scan ɛna wo se wo nni sika me ara me sika na me de kɔ twaa scan. Ɔsaman Kwadwo TV se me misa wo sɛ wo ara wo kɔ huu sɛ same ne tadua yi ɛyɛ ketewa a ɛde yi ya so mu ɛbaa ne sɛ na akɔ di toa so mmiɛnsa. Ɛnyɛ me na me ka. Ɛyɛ mafia na ɛka sɛ esua na ade a esua nso deɛ ɛde yi asom. Tuga, Seesei wo koraa na mebisa ama wo yi sɛ ɔbɛhuu sɛ ɛyɛ keteketekete sɛ pɛnsil yi. Ɛbaa ne sɛ na ɔkɔsan baa mmiɛnsa.
Ahaa, nti bisa no ma me, bisa no. Adwuma na ɔyɛ, ɔbɛpɛ ne sika na ɔkɔ ne baabi ma madɔge no. Na wo sika he na na ɔma me a ɔka kyerɛ me sɛ mebɛgye me sika na mekɔ me baabi? Na wo koraa sɛ wode me kɛyɛ fa me sika ma me yi. Ɔbɛbɔ me bro nyinaa. Mese wo de me ka fa me sika ma me. Ɔwɔ ndwene bere dan me. Hwe ɔpo me Fa me sika ma me three point five fa m'adeɛ ma me. Mate Same Nyame yɛ adom a Monday yɛbɛhyia wo wai na Monday wo ba a boa ho sɛ wo ba a mɛ mɛ hwɛ mɛ mɛ mɛ mɛ wura wo bɔsa no mu na mahwɛ sɛ ɛsua anaa sɛ ɛso a. Wama wo deɛ STD. Ɔso ama ne nna mu nsan yadeɛ. Ɔse mama no dɛn?
Ɛnna mu nsan yadeɛ.
Ɔka kyerɛɛ wo da? Dabi, ɔnka nkyerɛɛ me da. Ei Same, ɛnsɛm a wokan mu, w'ani nna hɔ o, w'ani nna hɔ. Na sɛbe, ɔbaa a wo ne no ayɛ biribi pɛn no, yɛngu n'anim ase saa o, sɛ wama wo STD. Woabi nti na anka mepɛ afiri wo hɔ a, anka wofiri sɛ nka me mɛba w'anim koraa abɛka asɛm wei akyerɛ wo da? Ah, ɛnyɛ sɛ ebia hwee na menni a Wɔn sɛ ɔka sɛ wama na STD wusu ba wo de ɔse ne bɛrima keteketekete ɛne deɛ wansu na accountant sɛ ɛne ɛyɛ nokorɛ accountant wakɔ wura aberanteɛ ne box onyame adom na Monday same wo ba mɛma accountant ɔwɔ ha wawura box mu no wahwɛ Sɛ eso anaa sɛ esua nti wodeɛ man deɛ yɛtwɛn o. Yoo. Wodeɛ wokaa sɛ ne bɛɛma sua deɛ wansu o wahu sɛ ɔkaa sɛ wama no STD wahu sɛ wote wɔte ne su. Ɔbaa no ɔdi mmaa different different na ɔbaa bɛka kyerɛ me sɛ ai baabi a na me sister te koraa wadi mmaa bɛyɛ three wɔ hɔ nom. Mmaa bɛn a? Mmaa bi wɔ hɔ nom.
Wonim wɔn din? Wɔkɔ hyehye ɔno nso ɔhye bi wɔn nyinaa hyehye wɔ baabi faako. Samehye Aa ɔhye.
Wii nii deɛ ɛte sɛn?
Ɛte sɛn? Ano ɔhye anaasɛ ɛmmerɛ? M'afia, ano ɔhye anaasɛ ɛmmerɛ? Ɛyɛ normal. Normal no te sɛn? Ebia wo normal nyɛ afia normal. Enti wo normal no sɛn na ɛteɛ? Aa? Mebisa oo. Na ɔno day bi me hu girl bi number wɔ ne phone so na ɔrebisa nipa no sɛ wɔn bɛ hyia no na me yɛɛ sɛ

Ɛna na na wɔatena agyae. Wɔn a wɔtɔn nneɛma na wɔkyea wo sɛ na woyɛ adwuma. Enti woyɛɛ adwuma no, ɛdeɛn bio na na wohia biom? Ɛdeɛn biom? Kɔteɛ na na wohia. Ɛna wɔakɔdi. Ɛna wɔanya ba. Ɛna woahu nea ɔnyɛ ho. Ɛna barima bɛsi agyina fon so. Ɛna ɔka nsɛm yaayaa a ɔbaa wote a w'akoma bɛyɛ wo ya na ɔreka kyerɛ wo. Enti wo na wopɛ. Na nnɛ wo maame kɔdi paa wopɛ ahomakye na ɔde twenty cedis no abrɛ wo. Wobae womaa w'ani daa hɔ Sɛ mekyi nyi a, nka ankɔfa sane ma ne mmɛka nkyerɛ wo sɛ wɔsan ma no yareɛ. Na mepɛ sɛ mehu barima tenten gramoo koro a wɔredi nsɛm hunu saa wɔ fon no so. Nti agya Sammy ei, yɛretwɛn wo. Maa Lydia mpakyɛw bra case no mu. Tea a ɔmaa me na na ɛnnɛ yɛba bɛɛ yi wama me werɛ aho. Wonim, Same ɛfa eh Afia sɛ ɔyɛ street girl ɛno nti ɔɔdi bi akɔ ɛno nti na first day ɔgyee four, second four, Ted fo kyerɛ sɛ onim sɛ ɔse ɛyɛ carry go nti wadi watua wawie ɔkɔ na ɛɛm afie ama me werɛ ahow sɛdeɛ wɔsi te a wɔte ha yi nokwasɛm ni ne ho ɔfɛ wofiri wo kurom aba yɛ a woba abɛpɛ adwuma ayɛ wo nkasɛeɛ mu no worepɛ akyerɛ sɛ na wo ankasa no woyɛ adwuma ɛna abranteɛ yi huu wo Anadwo berɛ na na di adwuma na na afia woyɛ ɔho kyɛ sɛ ɛm sɛ ɔbaayɛ no ara no ɔno ara bɛyɛɛ street girl no nso so ampa ɛti saa na same nso so huu no ɛna ɔfaa wo nokwasɛm ni ɛma mmaa no moma yɛn si yɛn ho pi ankasa hwɛ sɛ ɛmaa wo yɛ adwuma na wo yere wo ho Ɛsɛ wo yɛ adwuma a bɛrima koraa wo fɛre. Mma mɛfa wo nyɛ obiara biara wo nkasaa mu sɛbi wo maame wo so ɔyɛ paa o paa wakɔ akɔ akɔ nyinsɛn wo hospital korɔ ɛne wo biribiara mu no antimi ankɔ yie afei wo srɛ srɛ twenty ɛɛ mpakyɛw ma me sika asɛ deɛ wo ɔ mɔbɔ nso wo nyɛ mɔbɔ wo ara na wo pɛ wo ho dɛ ɛne adwen a ɛda wo tirim sɛ wo nhyɛ da nyɛ adwuma na mmom ɛbi a bɛrima ɛfa wo a na wama wo biribi no ɛna akɔ akɔ wie wo sei ɛno nti sa me ne wɔ mmra sɛ ɔyɛ street girl o wɔyɛ hwan hwan o karigo o wakɔ hɔ wɔ nyinsɛn a wɔde baeɛ nso so no waa watɛse ahwɛ sɛ ampa wɔnyem wo nso so wakɔ hɔ nti wo deɛ bra sɛ yɛ nyɛ ne sɛ ɛnyɛ adeɛ a yɛyɛ DNA ne sɛ nyɛ wo a na wafa ho akɔ akɔ di saa nso sɛ yɛ wo adeɛ a Ɛneɛ any responsibility biaa no ɛwɔ sɛ wo fa na awuraba yi ɔfa ne ho na ɔno ara na ɛpɛ na akɔ fa ne sei aba maame ɛmaa no yɛn hwɛ yɛn ho so yie na ɛbaa ɛda yɛ so seisei wo na akwadaa three months ɔda wo so yi ɔte yɛ nyinaa no ɔsosɔ ne nufo kyerɛ sɛ ne nufo sosɔ adɛn ma no asi maame da ase.